Alih hah. Wahini bibinian modelnya maungahakan muhanya yang glowing tu lih. Hiih. Ayu ha situ glowing. Hmm, pacah jua kalu dah. Oke halo kakawananku barataan dimanapun buhan pian berada, selamat datang di Kahvi Official. Yes kawan ya kita betamuan pulang.

Geliran maka iya lih. Kita berukan lu nah, bubuhan ikam masih banyak aja lih nang mempertanyakan bang masih kada rokok troy masih ay nah. Ih, ih, semalam tuh aku berganti rokok karena rokok troy kada ada di warung. Ih, mang ya jarku kan, ada kada rokok troy? Kada ada aja, habis aja. Oh iya jaku nah, sampurna barang. Nah, Hiih, bukan karena aku beli, cuman kadada. Karena masa mana tukil, jadi paksa yang nukar yang lain, ya kah? Hiih, jadi jangan lagi nah banyak takun nih, kalau kutampari si ikung surang gin nah ngalih. Tambahi lagi. Manis kawan ya ti, iih. Kamber kah orangnya nih? Pina rupaan ya kalau. Hmm, hashtag Hamdan. STBK apa aja maksudnya aku udah ngerti lah waduh dan nih ku himbau guys sampai sukantroy lah misalnya buan mau nih anak mau olah video nang asalnya kada bungas betul jadi bungas tuh peraya ah

Unda main tiktok tapi gayanya kada kaya ni. Nah lih, tarus pang gayamu nang kaya apa ya kalu? Mun gayamu nang lain kaya titiga tadi. Mendingan cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya? Jelek tapi kaya. Jelek tapi kaya. Kenapa?

Marha nang bungas bahirang-hirang awak ba bakunat-kunat kada papa asal ikam bacari tu um supaya mudannya bibina tu mandang ikam kaya what the fuck lah ih lumayan kaitu nah daripada ikam bungas wara duit kadada kamana kawa balalah paling di kampung bulaulai di situ. Omayleh hah. pusatnya tuh nah kawan ini maulah kita kayak apa yo modelnya tuh kayak ada nang basah kayak itu nah Pandir napa aku nilai? Amunnya menjeblai jangan pakai susu lah. Enak arang. Dadah dang lo, napa aja nah? Blok. Aduh, Hairi wah ini bibinian baju jugit nang mudi nang kada lagi kawannya ada baju jugit nang nah aja langsung dijapainya barangnya what the fuck ritual sebelum tidur cek

uh, tajam ke atas tumpul ke bawah eh tepaling nih apa hukum tuh tumpul ke atas tajam ke bawah maksudnya han aku nih kada tapi ngerti bang nang kakak itu tuh Ih, baik kita membahas nang bubuhan nang selidril aja kita dosa nang kakak inilah terlalu berat kawan eh Nugil sayang sekali Pasti ngana bang kada dakung Bajamping-jamping Anjing, anjing, anjing banget Hah? Ketika aku ketahuan colmek je

Nah nih tolong pang info nah pasukan troy di mana warungnya ini posisi ya kalau hmm. ganal benar gitu nah ya kalau ini baby bela gini ditahan ini seorang baik lawan kawan kawan jahat lawan seorang tambok wow bangsat ya kayak itu pang kawan ada ya kalau pertemanan kita tuh kadang ketika kita berbuat baik tuh

Hmm, gina sadih seorang hati. Bah. Tadi kan bibirnya siap-siap dah sekalinya nang ini nih. Keluar birudu. Waya, waya, waya, waya. Tak perlu ganteng untuk dikenal banyak orang, what the fuck iih. Kada perlu ganteng kawan ai, cukup ikam pina bebongolan aja beulah video, viral dah. Langsung di benua kita ni kaya itu tuh kam kasusnya. Ada aja orang beulah video nang pina hongang misalnya, tup viral dah.

gue aja mana tega nyakitin cewek kayak kalambu tuh namang ih eh, tambah lagi pian itulah pokoknya lah ngalihin masih ada kawan lah nih Coba lihat ya orang ini lah. Ini nih bungas kawannya menurutku. Cuman yang mulanya kada bungas tuh karena main TikTok tuh. Tebelik menurun kayak gitu nah. Makanya bagi kawananku pasukan troy muhanya nang bungas tuh jangan main TikTok untuk untuk apa yo istilahnya tetap uh, kebungasanmu tuh berada pada posisi yang tinggi ketika kamu main TikTok kayak, uh hai, what the fuck man, gelianan,

Iya kada ada perubahan, jadi kada usah terlalu mengurusi nang kakain ini kita. Hai, apa aja nang kain? Malih ada pulang TikTok nang, hmm, kayak aku modelnya bila kain ini kayak

Hmm, komen di bawah lah. Itu yang sering bilang sayang, I love you sayang, I love you sayang. Besoknya putus. Ya, ayo. Karena kali tapi bujurnya kau naik. Ya kalau oh, sayang sayang besoknya putus. Makanya Aika mantak bersayang sayang tuh ingat umur kayak itu nah. Iya lawan kondisi. Ketika umurmu tuh masih anum kawan eh dan apa ya maksudnya kondisimu tuh kada memungkinkan untuk ikam menjalin percintaan maksudnya ikam dibiayai oleh kuitan misalnya kada usah gin bersayang-sayang behimat selamanya forever tuh Ih, ujung-ujungnya putus juga. Forever tuh kan lawas bener tuh salawasan. Orang nang dua laki bini jakawa sarak. Apalagi nang bepacaran wara. Ya kalau jadi jangan gampang untuk bersayang-sayang forever tuh lah. What the fuck? Humm mak lih hah wah ini bibinian modelnya meungahakan muhanya yang glowing tu lih iih ayu ha situ glowing humm pacah jua kalu dah Selamat sore semuanya. Merdeka. Merdeka aja. Nih ya bubuhan dua alam tuh kondai dosa lah kita. Ih, bojong nang pagar tuh aruh jegau. Oi, sagan bebinian, malam ini malam jumat, bebahaya sagan buhan kam lah. Apalagi nang bewerung, hati-hati. Kalo diculik om-om malam jumat, cuk, akay, nyaman berengnya, aduh ai. Amun nang om-om kawan ai marah ha, ya kalo, ngana om-om memberi duit, Iya jelas kita dapat duit kayak itu nah bagi bibinian daripada kan benakal-nakal lawan lalakian nang modelnya kada bemodal tuh dusah ih amun hitungannya handak benakal-nakal jua tuh baik lawan om-om ya kalo ih amun kawa jangan pang ih amun kawa Nah, ini lalaki ke bibini lebih sisingut.

Mm-mm. Tapi bang ulun bang eh, bila kada mabuk paling kada lancar paling ayo ada mabuk situ ada bapak silit brel kah. SW kisah harat, gadok, potka, anggur merah, orang tua, sabuk. Marasai kada suah malihat gin kada. Hehehe, aku kada ayo pak, aku jogetmu marah ha, ya kalau leh. Ya, cuman aku tertarik dengan kata-katanya. Memang kalau nih di kampung nih leh ada nang modelnya tuh kisahnya pandir nih tinggi bener Heeh, mabuk-mabukan kayak wow sekalinya umak ay Ii merasa geduk ya kada suah nang paling umum lah terjadi di kampung kita nih nang rancak bepada ke HBI nih itu rancak terjadi dah bila top ba, anu bekawanan kan weh HBI ramai bener nah request segala macam padanya ke HBI nya kada suah

Ikam paham ja tu kena bila udah bebini bila nang nah aja aku paham dah kawan ai bibinian bejoget tiktok tu nang buritnya pina beigal-igal tu sakalinya inya mencari lelaki kan karena ada itu tuh kayak posisi dalam ya itulah aku udah kaum padir di sini lah hiih sensor aja ini nah Oke kawan lah, jadi kita sudah nonton dari videonya, aku harap bukan ikan misalnya terhibur dan yes kawan nah ya kalau leh